Әлбәттә инде көн саен йөзләгән кеше утырып ашар өчен өстәл урындыклар куярга мәчетләрдә зур заллар гына түгел, ә аш-су әзерләр өчен кухнясы, савыт-сабасын да бар кешегә җитәрлек итеп булдырырга кирәк. Билгеле инде, мондый җәмәгать туклануы урыннары оештырганда беренче чиратта санитар нормалар да сакланырга тиеш, аеруча бүгенге вәзгыятьтә, чөнки мәчетләрдә ифтар ашлары көн саен узып тора. Көн дә көн дә бер бизнесмен, бер кешелек, бер семья инде көн дә бер көнне утыра. Шулай иттереп инде безнең. Поварларыбыз үзебезнеке, кухонный работниклар үзенеке. Инде кемнәр уздыра, алар акчаларын китереп түлиләр, ә калганын инде кунаклар килгәнче өстәл әзер булып тора. Шәһәрнең Зия аръягы районындагы мәхәлләдә эшмәкәрләр ифтарга өлкәдә эшләүче татар милли оешма җитәкчеләрен, мәдәният һәм мәгариф хезмәткәрләрен, газета, телевидение журналистларын чакырган иде. Мәчет имамы халыкка ураза тоту тәртибе, Рамазан аенда биреләсе сәдакалар турында тәфсилләп сөйләде. Среднее сословиегә 100 рублей, 100 йөзәр сум фидия садака. Без күп милләтле илдә яшибез. Янәшәбездә генә дистәләгән милләт һәм дин вәкиле гомер итә. Шул шартларда безгә һәрберебезгә дә үз милләтебезнең гореф-гадәтләрен саклап, күршеләрнекен хөрмәт итеп, аралашып яшәргә кирәк. Рамазан ае уңаеннан Рус православие чиркәвенең шәһәр ресторананарының берсендә Ульяновск диния нәзарәтләре, өлкәдәге татар милли оешма җитәкчеләре һәм имамнар өчен ифтар аш мәҗлесе уздыруны да күп милләтле илдәге матур бер күренеш буларак кабул итәргә кирәктер. Өстәл артында өлкә мөфтие Илдар хәзрәт Сафиуллин авыз ачарга вакыт җиткәнче кунакларны Рамазан аеның мәгънәсе, ураза тоту кагыйдәләре белә таныштырды. Аларны кызыксындырган сорауларга җавап бирде. Бабайларыбыз да шулай күрешкәннәр, бергәләшеп яшәгәннәр, безнең бабайларны белгәннәр, кая гына барсалар да, сорый иделәр, ничек бу бабай дип. Поэтому бүгенге көнгә без дә шулай ук, безнең хәзрәтләребезгә хәтле алып бардылар шулай ук. Без дә шул ук тәртип белән бүгенге көнгә катнашабыз барысы белән, бөтен милләт, бөтен диннең кешеләре белән күрешәбез бергәләшеп. Татар кеше шул вазыйфасы инде. Ә өлкәнең иң зур һәм мәртәбәле ифтары быел да шәһәрнең Волга спорт-арена сараенда узды. Үткән елларда анда 1500-2 мең мөселман дин кардәшебез катнашкан булса, быел аның саны 4 меңгә җитте. Бу көнне бер өстәл артына тирә-күрше төбәкләрдән йөзләгән кунак һәм өлкәдә эшләүче дистәдән артык милли оешма җитәкчеләре чакырулы иде. Ел саен мондый ифтарларга килүе һәм инде ел дәверендә Башка чараларда да катнашуыбызга ул безгә чынлап та бик зур бәхет. Татарларның зур аш мәҗлесендә өлкәнең элеккеге губернаторы, татарларның якын дусты Сергей Морозов һәм яңа сайланачагы Алексей Русских та катнашты. Өченче тапкыр узучы өлкә ифтары турында без тулырак киләсе атнада татарлар тапшыруында сөйләрбез.